Hemejäne salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň burýa ýetmiş altynjy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümden gysgajyk anons edeýin. Wetje klipler, mp3 aýdymlar, ýutubdan bolsa gowy täzeliklemmiz bar. Onda näme dostlar sizä laýk basyp bizi goldasaňyz menem täzeliklere başlaýan. Klip täzeliklerine espitr bilen başlaýas. Salam. Klibiň baş rolunda bloger gyzymyz Gülçynar Täç oýnapdyr. Salam salam yeah Ýene men aýlaýan yeah Sesiňi eştmäge yeah Sesiň diňlän oýan. Indiki täzelik Rüstem halydan söýgi.
Mähri Pirgulyýewa Bukja aýdymyna täze klip hödürläpdir. Bu aýdym toýlarda, gelnanjylaryň montažlarynda hökman ulanaýmaly aýdymlaň biri. Mährem öýüň eziz gyzy, Sen owadan älemiň uzy, Jan Käbäň gözüniň nury, Arzuw-umyt mörüniň bary. DJ Vega täze klip hödürläpdir.

Bu tomusda klublary, toýlary çaýkan Mätnazarow täzeje aýdym hödürledi. Ýyldyzym, bu aýdymam hit bolarmyka? Diňläp görüň hany. Sen meniň ýyldyzym Näme arz jaňa köp meniň Meýekil taň söpli Bilinen-o başgalaryň gepleri. MPO şajygynda hip-hop söýüjileri üçin ýene bir gowy täzelik Dawut täze albom hödürläpdir. Gözüm öýüm ýaňyn ýene seň keşbiň Belki ýören däldir saňa duýgulaň Asmana nenen meniň perişdäm. Aziza Wokal türk aýdymyna täze cover hödürläpdir. Aziza berekella şu batda dowam etseň täzelik boýunça Söhbet Jumaýew we Farhat Oraýewiň rekordyny geçersiň. Ýanmyşym sönmüşim ellerinde Bitmişim tükenmişim gözlerinde Söndü la oldum aşka seninle Kayboldum gözlerinde.

Youtube täzeliklerine Amerikadaky Muhammet bilen başlaýas. Dostlar Muhammet Amerikanyň on ýyllyk watandaşlygyny nädip alyp bolýandygy barada wideo hödürläpdir. Doly şekilde görmek isleýändigiňiz ýokarda salgysyny goýýan geçip görüp bilersiňiz. Amerikadan on ýyllyk watandaşlygy barada. Green karta näme ilki bilen şondan başlaýas. Başga döwletleriňkiden tapawudy. Amerikada işläp bilýän, Amerikada okap bilýän, Amerikada maşyn alyp bilýän, jaý alyp bilýän, kredit alyp bilýän. Men bary ýogy müň bäş ýüz dollar pul töledim.
Ýene bir YouTube täzeligimiz Azat Dönmezow bilen Rahman Hudaýberdiýew Nury Meredowyň Anora aýdymyny jany sesde toýda aýdypdyrlar. Dostlar Nazir Habibow eýýäm täze aýdymlary ýazga geçirip başlapdyr täzeliklere garaşýas.
Hemmäňize salam! Iň ýakyn günlerde siziň üçin täze aýdymlarymyz bilen begendireris inşallah.

Tene kardyr derman nal meter Çyn dos aýbyň bolsa. Indi gelýäs teswirleri okamaly şajygymyza. Ilkinji teswir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Sisitotop. Men-ä doly okabam bilmedim, bagyşlaň. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Indiki teswirimiz Mister Selimow. Häzirki nesil bilmez ABM-iň kimligini. Bir wagtlar söýüp diňlenýärdi bular. Dogrymy aýtsam, menem bilemok şolaň kimligini. Menem bilemokdym diýýär haçan bu. Bilemok!
Şu wagtam diňlemok sebäbi biz diňlemedik olaň aýdymyny. Biz nirden bileli ABM-i diňlämok. A bu teswir how relax bolmaly bärde. Hawa. Nahar zat iýipler. Ýene bir teswirimiz Arslan Annaýew. Salam gepleşigiň janköýerlerine we Altyn saňa aýratyn salam. Şu gepleşigi görýän welin seniň sesiň mylaýym, owadan, özüňem gelşiklije gyz. Malades hemmäňize. Köp köp sag boluň utandyrdyňyz meni. Indiki teswirimiz Muhammet Sapargeldiýew. Altyn tüweleme gepleşik alyp baryp duran ýeriňde selfi düşürem ýetişýäňaý. Ökde, ökde diýmelä. Media tama işiňizde diňe öňe gidilişik bolsun şu tempde dowam ediň. Köp köp sagboluň nesip bolsa siziňem goldawyňyz bilen hasam ýokarlara çykarys. Indi gelýäs soňky tesirimize. Rahman Hudaýberdiýew, işiňizde üstünlik, minnetdar, bizi ýatlap sylaýanyňyz üçin size-de köp köp minnetdar, siz-ä betji aýdymlary hödürläň, bizem ildeşlerimiz bilen paýlaşmakdan hoşal bolarys. Dostlar köpden bäri bilýänsiňiz ýüz ýüze gepleşigimiz çykanok, indiki ýüz ýüze gepleşigimize kimiň myhman bolmagyny isleýän bolsaňyz tesirlerde belläň.

Döre, MPU şagjygynda diýdim.
Jedel edäýeris.
Gel. Bilemok, bir kofýa MPU şagjygyna, MPU şagjygyna. MPU şagjygyna. Mahmudow ogul Nawadym. Dostlar, Muhammet Amerikanyň on ýyllyk watandaşlygyny nädip alyp bolar? Şolar barada aýdyp berýär. Şu ýerden geçip wideony doldurdyk.
Içimden sözler. Yo, içine sözler aýdyp otur. Bolardy. Bolardy. Ama bolmady. Sultan, cink cink et bize dayda. YouTube täzeliklerine. Sen şu yemişi hiç kalk
Näme indi şuwagt şu tagşany sokmak hökmanmy?
Siz näme üçin hepdäň soňky gününi çekýäňiz? Men hepdäň soňky gün aýlanaýynmy, gezeýinmi, dynç alaýynmy, işläýinmi, näme etsin? Ýatýan.
Haçan jaňsyn ýatyn. Ýa-o, ýatyn. Şuň Anora aýdymyny demim gutarýar-eý. Maňa bara suw beriň he. Anora anora jan bolga aça.
Elektrik gitdi.
Owadan özüňem gepleşige gyz. Özüňem gelişiklije gyz ha. Gyz eýe berin. Täzeden okaýyn. Gyzartdy.